Руф цыппӕрӕм сӕр Боас ракуырдта Руфы. Боас сахары кулдуары цурмӕ рацыд ӕмӕ уым сбадти. Кӕй кой кодта, уыцы ӕрвад иуафон ерысты фӕцӕйцыд. Боаз ӕм сдзырдта: «Раздӕх ӕмӕ сбад мӕ фарсмӕ». Уый ӕрбаздӕхт ӕмӕ рбадт. Буа сахары хистӕртӕй дӕс лӕгмӕ фӕдзырдта ӕмӕ сын загъта: Ам ӕрбадут. Уыдон ӕрбадтысты. Уӕд Буаз йӕ хӕстӕгӕн загъта: Моавы бӕстӕ чи ӕрбаздӕхт, уыцы Науми не рвад Елимелехы зӕххы хай уӕй кӕны. Хабар дӕуӕн зӕгъинагыл банымадтон. Балхӕнӕй ам чи бады, уыдон, ӕмӕ ды мӕ адӕмы хистӕртӕ ӕвдисӕн уыдзысты. Кӕд дӕхимӕ ӕрвады хӕс исыс, уӕд ӕй балхӕн. Кӕд разы нӕ дӕ, уӕд мын ӕй зӕгъ ӕмӕ йӕ зонон. Уымӕн ӕмӕ йӕ иннӕты разӕй дӕуӕн ӕмбӕлы балхӕнын, дӕ фӕстӕ та мӕнӕн. Уый йын дзуапп радта. Ӕз ӕй балхӕндзынӕн. Буаз дарддӕр дзырдта. Наумийӕ зӕхх куы балхӕнай, уӕд муӕвӕг руф дӕр дӕуӕн кургӕ у, йӕ мӕрдвӕджы исбон йӕ фӕдонтӕн куыд баззайа, афтӕ. Уӕд ын йӕ хӕстӕг дзуапп радта: Ӕрвады хӕс мӕхимӕ райсын нӕу мӕ бон. Уӕд мӕхи мулк хӕлӕттаг фӕуыдзӕн. Ды райс уыцы хӕс дӕхимӕ, мӕнӕн мӕ бон нӕу. Ӕрвады хӕс исыны науӕд исты ивыны рӕстӕг Израилы кӕддӕр уыди ахӕм ӕгъдау. Иу адӕймаг-иу хъуамӕ йӕ дзабыр раластаид ӕмӕ йӕ иннӕмӕ радтаид. Уый Израилмӕ нымад уыди фидыды ӕвдисӕйнагыл. Ӕмӕ Буазӕн йе рвад загъта: «Дӕхӕдӕг ӕй балхӕн». Уый адыл раласта йӕ дзабыр ӕмӕ йӕм ӕй балӕвӕрдта. Боаз хистӕртӕн ӕмӕ уым чи уыди, уыцы ӕппӕт адӕмӕн загъта: «Ныр сымах ӕвдисӕнтӕ стут, Елимелехы мулк ӕнӕхъӕнӕй, стӕй Килеон ӕмӕ Махлоны исбон ӕнӕхъӕнӕй Наомийӕ кӕй балхӕдтон, уымӕн». Ноджы ма курын Махлоны усы Муаваг Руфы дӕр. Йӕ мардлӕджы исбон йӕ фӕдонтӕн куыд баззайа, йӕ ном та йе рвадӕлты ӕмӕ сахары цӕрджыты хсӕн куыннӕ фесӕфа, афтӕ. Абон мын сымах ӕвдисӕнтӕ фӕут. Кулдуары цы урсы адӕм уыди, уыдон, стӕй хистӕртӕ иуылдӕр иумӕ дзуапп радтой. Ӕвдисӕнтӕ стӕм. Дӕ къӕсӕрыл цы сылгоймаг бахиздзӕн, уый, ӕгас Израил кӕмӕй рантысти, уыцы Рахел Амалиайы фарнӕй схайджын кӕнӕд Дунедарӕг. Ефрафӕйы дын бирӕ бантысӕд, дӕ ном нӕрӕд Вифлеемӕ. Дунедарӕг дын ацы ӕрыгон сылгоймагӕй цы байзӕддаг ратдзӕн, Уымӕй дӕ хӕдзар, Тамар Иудӕйӕн кӕй ныййардта, уыцы Паресы хӕдзары хуызӕн суӕд. Боас ракуырдта Руфы. Ӕмуат ӕрцыдысты, ӕмӕ Дунедарӕджы фӕндӕй Руф банхъӕлцау. Лӕппу йын райгуырди. Ӕмӕ сылгоймӕгтӕ Наумийӕн дзырдтой: «Арфӕгонд уӕ Дунедарӕг! Ӕгайтма дӕ ӕнӕбындарӕй нӕ ныууагъта. Йӕ ном скадджын уӕд Израилы. Зӕрдӕрухсы хос дын уыдзӕн, дӕ зӕронды бонты та ӕнӕдарӕгӕй нӕ баззайдзынӕ. уымӕн ӕмӕ йӕ дӕ чындз чи дӕ уарзы, уыцы чындз ныййардта. Авд фыртӕй дӕр дын хуыздӕр чи у. Науми саби йӕ хъӕбысмӕ райста ӕмӕ йӕ хъомыл кодта. Сыхы сылгоймӕгтӕ йыл ном сывӕрдтой Овед. Уыдон дзырдтой Наумийӕн лӕппу райгуырди. Овед уыд Есейы фыд. Йесей та уыд Давиды фыд. Паддзах Давиды фыдӕлтӕ Мӕнӕ уын Паресы хӕдзарвӕндаг. Паресӕй райгуырд Есром. Есромӕй райгуырд Рам. Рамӕй райгуырд Аминадав. Аминадавӕй райгуырди Нахшон. Нахшонӕй райгуырди Салмон. Салмонӕй райгуырди Буаз. Буазӕй райгурд Овед. Оведӕй райгурд Ессей, Ессейӕ райгурди Давид.